Yn ôl ffigurau'r cyfrifiad diwetha, mae niferoedd siaradwyr Cymraeg yng Nghwm Gwendraeth wedi dirywio. Beth yn eich barn chi sydd benna'r gyfrifol am hyn? Mae lot o ffactorau fan hyn. Symudiad pobl, ac ni'n gweld hwnna'n aml, a mae hwnna'n rhan o hanes Cymru, bod pobl yn symud mewn i ardaloedd, bod pobl yn symud mas o ardaloedd. Ges i yn magu yn y gorllewin, um, ac dwi'n gweld y patrymau yna, oedd yn rhieni'n gweld patrymau. Ond o weld patrymau pobl yn symud, mae eisiau cynllunio o gwmpas hynna wedyn. Um, edrych ar y ddarpariaeth addysg, edrych ar y darpariaeth cynllunio, edrych ar y darpariaeth gwaith hefyd, sicrhau bod bobl yn gallu symud nôl mewn i ardaloedd, uh, bod Cymru Cymraeg wrth bod nhw falle mynd i'r brifysgol, wedyn yn gwybod bod yna swydd iddyn nhw i ddod nôl iddo fe. So, oedd nabod bod hwn yn rhywbeth sydd bod yn digwydd ers degawdau a chanrifoedd ar ddiwedd y dydd, beth sydd eisiau gwneud nawr yw cydnabod beth sy'n digwydd a cynllunio a gweu y cynllunio 'na at ei gilydd hefyd, nid jyst meddwl, o, mae gwahanol focsys, addysg, a wedyn sgiliau, a wedyn gwaith. Gweu'r hynna i gyd at ei gilydd, a cael patrwm rhanbarthol, jyst y bod, 'swn i'n dweud, o greu cyfleoedd i bobl dod nôl i gymunedau. Fel Comisiynydd y Gymraeg, faint o bŵer sydd gyda chi i ddylanwadu ar hyn?
Mae lot o'r pwerau sy 'da fi yn bwerau o roi cyngor uh, i Weinidogion Cymru. Mae yn y ddeddfwriaeth bod y fi gyfrifoldeb a chyfle i roi cyngor statudol iddyn nhw. Ac i ni wedi defnyddio hwnna yn aml, ni wedi gwneud yn ddiweddar gyda chynllunio, lle ni wedi gofyn yn gryf iawn a mynnu i bod nhw'n ystyried y Gymraeg wrth bod nhw'n deddfu ar maes cynllunio. Am eich ardal chi, ni'n sydd yn ymwybodol o effaith cynllunio lle mae penderfyniadau yn cael eu gwneud i ddatblygu uh, tai, i ddatblygu gwaith, mae'n cael effaith ar gymuned a ddyle'r Gymraeg fod yn rhan o'r ystyriaeth yna. Mae rhaid i wynidogion Cymru cymryd sylw. Sy'n rhaid iddyn nhw i fyddhau, ond mae rhaid iddyn nhw gymryd sylw o'r cyngor yn ni'n rhoi. Ac ni'n gwneud hynny mewn lot o wahanol feisydd. Fel dwi'n dweud, mae cynllunio ni'n sydd yn agos iawn at ein calonnau ni. iechyd yn un arall sydd yn agos iawn at ein calonnau ni ac i ni wedi gwneud darn o waith yn ddiweddar ar gofal sylfaenol um, y gofal chi'n cael mewn meddygfa pan i chi'n mynd i weld y doctor yn lleol, y nyrs yn lleol a siwt mae angen sicrhau bod y gwasanaeth yna yn y Gymraeg ac yn aml iawn mae angen y gwasanaeth yna Nid achos bod rhywun jyst moyn siarad Cymraeg, ond bod angen iddyn nhw siarad Cymraeg, os dyna'r unig ffordd maen nhw'n gallu cyfathrebu. Gyda ni swyddfa leol yng Nghaerfyrddin a mae aelodau o'r cynulliad yma, beth yw'i rôl nhw a beth yn union maen nhw'n ei wneud? Mae swyddogion y Llywodraeth yn aruthrol yn bwysig. Pan i chi'n edrych ar y cyllidebau mawr, y penderfyniadau mawr, Llywodraeth Cymru sydd yn gwneud lot o'r penderfyniadau yna. Beth sy'n bwysig, bwysig yw bod Llywodraeth Cymru'n wneud hynny ar sail gwybodaeth a tystiolaeth cadarn. So felly mae'r swyddogion lleol yna'n bwysig er mwyn bwydo nôl tystiolaeth. Achos mae'n mae gallu digwydd, mae, mae gwleidydd yn eistedd fan hyn yn Gyrdydd, maen nhw'n colli cysylltiad â'i hardalodd, a dyna pan mae swyddogion ar lefel lleol mor bwysig i gael y wybodaeth i fewn. Chi eisiau ti sôn am y gyllideb, a chi wedi bod yn trafod y gyllideb ar gyfer y Gymraeg heddi yn y cynulliad. Beth oedd prif elfennau'r drafodaeth honno? Mae'n bod yn fwriad ddiddorol. Um, fe, fe oedd nawr y sesiwn lle oedd y prif weinidog yn trafod y penderfyniadau mae fe wedi wneud o ran cyllideb o ran y Gymraeg. A ddath cwestiynau eitha caled iddo fe ynglyn â faint o arian sy yn cael ei wario o ran y Gymraeg. Ydych chi'n gwybod faint o arian sy'n cael ei wario o ran y Gymraeg? Um, a sut mae'r arian yna'n cael ei ddefnyddio? Beth yw effaith yr arian yna? Um, a mae hynna'n gwestiynau anodd. Um, wedyn, gyda ni drafodaeth ynglyn â sut ni wedyn yn darparu. Ac un o'r pethau, ni'n sefydliad bach i ddweud y gwir, um, fel pwerus yn eitha bach. A sut ni'n defnyddio'n adnoddau wedyn i gael yr effaith mwyaf Sut ry'n ni'n blaenoriaethu, a dwi 'di sôn am gynllunio, mae gwaith ry'n ni'n wneud ym maes iechyd yn bwysig iawn hefyd, achos y'ch chi'n gallu gweld newid, a hwnna dwi'n credu yw'r pwynt pwysig. Nid faint yw'r gyllideb, ond beth yw effaith defnyddio'r gyllideb yna. Yn air cwestiynau anodd i ateb. Oherwydd cyfyngiadau ariannol, mae'r Mentrau Iaith wedi bod dan bwysau i ganolbwyntio ar feysydd eraill heblaw'r Gymraeg. Sut mae drafodaeth heddiw mynd i gael effaith a beth hoffech chi ei weld yn digwydd o ran buddsoddiad? Mae Mentrau Iaith yn eithriadol o bwysig, a maen nhw wedi bodoli um, ers degawdau nawr yn rhai ardaloedd, yn arbennig yn eich ardal chi, y cyntaf. Um, a maen nhw gyd wedi datblygu mewn gwahanol ffyrdd. Yym, yr un peth gallen mentrau iaith wneud nawr yw dechrau edrych ar beth gallen nhw wneud ar y cyd. A mae 'na gyfle, 'swn i'n dweud, gyda arian Ewrop yn dod i Gymru eto. Mae'n drist bod ni yn dar- yn derbyn arian Ewrop eto, yy achos mae'n profi bod ni'n dal y- yn dlawd, ond mae 'na gyfle i'r mentrau iaith falle adnabod beth gallen nhw wneud gyda chyllid Ewrop i newid patrwm ar draws Cymru. So ddim colli'r lleol, a mae'r lleol dal yn bwysig, ond tynnu hwnna i gyd at ei gilydd i greu rhywbeth sydd yn rhaglen Cymru i'r mentre.
Ac i orffen, sut mae pethau'n argoeli ar gyfer y Gymraeg yn y dyfodol a beth ych chi'n rhagweld yn digwydd o ran ffigurau'r cyfrifiad nesaf?
Mae'r mae cyfrifiad nesaf ni'n anodd Yym, i, i, i, i hyd yn oed trial dychmygu beth fydd e, ond y sialens mawr, dwi'n credu i ni gyd, a'r sialens sydd wedi cael ei cydnabod heddi, yw sut i ni sicrhau bod bobl ifanc sy'n mynd trwy'r system addysg ac yn derbyn profiad o'r Gymraeg. Um, mae hwnna yn gwahaniaethu o ysgol i ysgol, ond sut i ni sicrhau bod y bobl hynny yn troi yn weithwyr dwyieithog. A 'na'r 'na'r gap sy 'da ni ar hyn o bryd. Ni'n gweld nhw'n mynd trwy'r broses addysgiadol, ond wedyn dwi'n cael cyflogwyr yn Sir Gyfyrddin, um, ar draws Cymru, ond mewn ardalodd lle fysa chi'n disgwyl i cael gweithlu dwyieithog yn dweud, wel, ble maen nhw? So maen nhw'n dod ato ni. Hysbysebais i swydd pwy ddiwrnod, o'n i'n edrych yn person, nath neb ddod trwyddodd yn ddwyieithog. A hwnna dwi'n credu yw'r her i ni gyd, i greu, symud ma addysg cyfrwng Cymraeg, ond shwt i ni'n creu gweithlu y dyfodol sy'n weithlu dy- dwyieithog. Wedyn, fyddwn ni'n cael yn gwasanaethe yn naturiol ddwyieithog, a fyddwn ni'n creu gwaith mewn ardaloedd lleol. Hwnna yw'r sialens mowr dwi'n credu, i bod y ffigurau cyfrifiad Yn fy gyrraedd sydd yn plesio ni, ond fwy na hynny, bod ni'n gallu gweld y gweithwyr ar lawr gwlad sy'n weithwyr dwyieithog.